Nechinanga muri kuramba here imimi kuti mauya kumba e, masikati maibhipa mai mukadzi wangu ouya nemwana wangu uyu zvaapupura mukadzi wangu osvikosvika ogara kuseri kworuware motanga kutyora huni moti mwana adzokera motanga kuita bonde ipapo kana maidhonzera kuisa kumba mushure mounge maona kuti wenyu mukadzi uyu haapo
mukoma wangu aramba mudzimai wake ini ndakagarwa pasi natete vake aine mudzimai wake vakandiudza kuti mukoma akasiya mhuri mukoma asiya mhuri

outside here there is freedom saka panguva yauri kutaurira mm. you are under freedom unless you are proved guilty saka iwewe chiitiko chakaitika achizvivhare chega uchirege kuitika ndizvozvo vana avo kana vakakuona kana pane zvinenge zvakaitika hapana anogona kuzvidzorawo mashure kana kufudza firimu iroro kana zvakaitika zvakaitika zvino iwewe manje chandaona ndechekuti unofanira kumbobvunza kuti matare aya echivanhu nawo zvinofamba sei nokuti kune vanouya vanenge vachida kuvhara chokwadi chavo asi kumashure kumberi uko anozosvika ega futi odzokera pakuti a ah, ndanga ndisava kupaona apa auya zvino iwewe mhuri ndeyako mukadzi uyowo watiratidza apa wati ndiye mukadzi wako chatanga kuti ndikubvunze kuti pane ukama apa chii zvibvunze iwewe ndouya panhau yauri kubvunzwa neava vane mukana wekuti varambe vakubvunze kudhumara chokwadi chabuda saka usatiratidze kuti unohasha kana kuti wakarwadziwa nekujeri kana kuti une ndikuda uve munhu kwaye akasununguka panguva ino ndakupa freedom yako rega vadare vako vakubvunze mibvunzo masesa ziyana mubvunze mibvunzo murume Baba. Eh, kambobvunza uyu. Uyu murume uyu akamboita problem yekupenga. Akamborwara nepfungwa here? Kukura kwake makambonzwa kuti akarwara nedambudziko iroro.

akandisheedza kumba kwake vakonana nemadzimai maten dzeusiku tikakwanisa kuenda kumba kwacho ndibva ndasvikoona kavhwero vabereki vake vana baba nomwina wake nani dzake mukadzi achiti ari pakuenda nousiku haachada zvakavhura kasvikuti ko Ndauya pano sasabhuku kuzodzimura chi mitauro iwewe mukadzi chii chikonzero kuda kusiya vana zvanzi hazisina basa navo saka chimiro chandikaona ipapo mambo mukadzi ndakaedza kunzidzisa akaramba kundirwa ndiri sabhuku wavo vabereki vako chaivo chaivo vana ambuya vakafonerwa nakaruzuro kunzi mwana akuramba kunzwa zvitawana sabhuku ambuya vakanditsanangura kuti kana aramba kunzwisisa kwamuri muri sabhuku ndiri kutonzwawo urombo dama yavo saka takatozoita nhinzi dzekuti mukadzi uyo arare mumba maamwene vake naivamwene vacho nanatete vacho achida kutiza nousiku ndokubva vanokirwa mumba ndokubva varara kunze kobva kwachena calvoyo kana tiri muno mudare muzukuru manzwa mambo achitaura pasunungukai mutaure zvakanaka ende musanyepere mwana kavhero akatora mudhudhu wake akakera mudzimai akakera hanzvadzi yake vakaenda kumafiti mukadzi achiramba kuti zvako handichada tikati chiendei kwana atezvara unorambanaana ikoko Saka ndokuenda kwakaita mukadzi waKalvin akabva kumusha kwaChisuri vakaenda kumavhidzi uko akabva aenda kwaakaenda kuno chikomba chake chaifonana naye Calvin ndinaye achitonzwa mukadzi achitofona saka ndodambudziko randikaona akaramba vana mambo mukadzi akitasai vana vanadi ada kuchengedzwa ana amai chokwadi kusiya vana pamusako wechikomba akomanaka ndozvakaitwa murume uyu mukadzi wake mambo takatozoona kuti
mune zvamakambonzwa here pakupesana kwakabva nemukadzi wake zvine chokuita nanelson ape hamuna zvamakana handina zvandikana
kutikana mwari wangu
Iwe pawakanga uchinetsana nemudzimai wako sabhuku varipo, hauna kutaura kuti sabhuku dambudziko rakonzeresa kuti mukati memba yedu muve nemuzekezeke rakonzerwa nani?
Ipapo ndakatira kunzwa nezvikomba asi ndakatya kuti ndakadudza ava mune mina wavo. Imba imwe chete. Ndivina wani? Munina uya wasabhuku. Saka ndakatya ndakafa ndaburitsa izvi iropa rimwe chete. Rega ndikutaurei pano. Pakuti nhau zvainoda inoti kana yakadai haidi zvokuswera uchitenderera. Kana wakadii unobaiwa chete. Honai pane nhau inoisina ndi mama. ezvino nhau yakadii yaimba yechi 6 yaaparadza machisumu yokutora vakadzi vavanhu kujeri kwaakutatu anga ari kujeri mubvunze kuti ijeri rei uyu akatora mukadzi wamunin'ina wevava zvakasvika pakuti aparare patrika akafa akanoberekesa mwana ikoko mira ndiyato kusetera dzese akatanga kwakurabha mbizi vakarambana akaenda kwawilson chimutunga avaiwirira naye munext do wangu apa akaparadzana nabatanai tabva ipapo ndopaakaenda uko kwapatrick chisu munin'ina wevava vakapedzera vakapiwa peace order pamusana peuyu manzwa mukadzi uye akasvika pakutaura kati chandanetsana nelson inyaya yekuti aihura nenaita akandipa chirwere ndonyaya yekumayakuandime ndiri kumaintenance ndambu yangu kaindudza mukadzi ye manzwa tabva yaye iugore akayadaika yori akabatwa nemukadzi waprosta face akaimwa nedemo witness wangu mukadzi wake mubvunze kuti hana kuimwa nedemo haida kutemwa nemukadzi waprosta waitora oya unoziramba wangu uyu ngataurire chokwadi darega usikira timonyorera kuti
nelson wataura kuti wanga uri kuzheri wakapiwa mwedzi mingani three months dzemaintenance waimaintenani ndaimaintena
mukadzi wabhuru wangu nechikonzero oda chokuchengeta mukadzi wehama yake akanga avita sei Imimi mazire isa kuya akanga aita sei mukadzi wake? Vakatorana. Vakatoita mwana. Oh. Zvakanaka. Vakuru vedu vanoti yapinda kamwe chete haina gwara. Ndozotaura kuti yapinda kamwe chete haina chii?

Alright.
Ko pamanzwiro amaita sabhuku baba vagere padhuze nemi eh, nomunun'una wangu ari apo uyu zvavaenda kundokurukura panze apa manzwi enyu imimi munopa mazwi ekuti kudii ekukombera mazwi ayo munokombera muchiti kudii avakurukura nemukomana anonzi joni basa imi munokombera muchiti kudii
sokuda eh, kuti ndikombere nyaya iripo ndeyekuti vana hatinga varambisi kuti vataure zvavaona asi zvakuda sedare ramambo kuona kuti raitoita sei zvinhu zvine umbowo here kana zvine kumwa zvinoda kuti tsvake umbowo zvinyatsooneka nokuti kuedza kutasa matimana yese kuti mwana mamunzwa achiti handisa mai wouyu saka idambudziko iroro ratinenge tiinaro mumusha kuti mwana ochengetwa asi ah, amai vake uyu anosvika kutaura zvinhu zvi zvinowanikaita zvakadaro mazwi edu vati anotya kutaura zvinhu zvi hmm. anotya nokuti anenge aziva kuti amai havasi vati asi chokwadi chaicho chinenge chiri pai chiri mumusoro ndopamanzwa pandabvunza kuti dai sabhuku dai manga murimi mapiwa chigaro ichi namambo ava kuti a ah, baba vachisuvi nhauyi tainzwa taisepa i magufu nomuchuhwi nemasefa acho zvese tazwana imimi munoti kudii mobika poriji here mobika sadza munoti kudii
Ini ndakwangu kufuka kwangu ndaiti mukadzi wangu kana kutsvaka kwani. Aite uboho hasa. Tokupedza dai. Naika.
Zvakanaka. Ameno perfect. Sabu kukumbira kubvunza. Mambotaura kumakati aifonerana nechikomba chemukadzi uyu mavhidhiyo. Mungatitsanangurire kudaro kuti chinangwa chake chokuda kuzosungisa kupomera Nelson ndechei? Iye nhamba dzechikomba dzaitofonera mudzimai wake dziri oimirisa muchinzwa vava rake yekupomera murumo yechombo zvemudzimai wake zvekumazuva achii

ndanga ndichiti inini kudai nechinanga vakukwanisa kupindura zvavabvunzwa neavava kunzi mbo wese wabudoyo muri kuti kudii nazvo Ndaverenga nhau 6 dzataverenga dzevanhu vakaparadzirwa musha kwarisai kuti une mwana ane 20 years waakatorwa ari mupenyu yese patrick chisuyeyu mwana yakaberekwa ari mupenyu nhau idzo dzenzi chivharwa pakuti uyo anenge achiti iye isusu ndisi marwimbao ndisine chinanga tiri kutonga ndisine masabhuku amuna kwatinei bvunzai sabhuku kuti nhau dzese idzi pane dzavakambotonga here dzakavaremera kuti uyasei hunhu hwake kusvika pakuti mambo

ingopa mhinduro yako chete kana chiri chokwadi iti hongu kana kuri kuita paiti kwete furuso handisina kuti kutaura kuti aiwa takazenge tati aa unongoti hongu kwete hongu kwete famba tinzvere mambo ndoda kubvunzawo karvavero chero mubvunze kuti karvavero karvavero
ndiri kukubvunza mubvunzo unoti number dzawakanosikira vanhu madzimai emukando uchiti ndechikumba chakubhadhara mukando wemadzimai ako inhamba dzangu here musi wawatakurana nemudzimai wako
mudzimai wako muno mukati mukunetsana akakuudza here kuti chikomba changu ndinousona
zvakanaka handiti wagaya zvapindurwa iwe kava uchibvunzawo mitatu uye apinduro
zvekutanga nechinanga mune chokwadi here kuti mukuramba ini nave kuti mukadzi wangu changa iri hure renyu imwe maibhadhara mukando kubva wajenywaru

motanga kuchikora huni moti mwana adzokera motanga kuita bonde ipapo kana maidhonzera kuisa kumba mushure mounge maona kuti wenyu mukadzi uyu haapo mukuzviramba here wete ndino ndinozviramba handina musi wandikamuka abva ndatanga kuuya pamusha ndichiita pabasa refoji ndinenge ndine mudzimai wangu hapana kwandikamboenda wokupedzisira imi nechinanga muri kuramba here kuti vana ava vanonuma vari kupenga ava kuti mai uya nekadhibhokisi yenyu yemakondomu nemachikenini nemazepi muchivapa vachidya zvakapa kuti izvozvi muzoenda imimi munofokonora papa dofrem apa mukadzi akulokerai mukati makabvisa nhingi inonzi chii mabhagara baya muchida kuedza kubuda panze muchifunga kuti motobhegi yauya ndini ndauya zviri kupupurwa nevamwe kuzviramba futi

vatakatonga mukati mematare anayo vane chokuita nekutaura vakadzi vavarisi vachiramba saizvozvi asi dai takatakomborwa tawana mukadzi wacho takatida kuti tiende naye kwatakambhoendesa vamwe zvigononyatsoonekwa kuti zvinomira sei zvisinei regai tiise kuna mambo vativharire nhau nechinaa
Iwe wati ndiwe ari zita?
Nelson Chisulu. Nelson Chisulu. Eh, Nelson Chisulu. Eh, hauna here kugobatwa nemhosva yakafanana neiyi yokukanga iparadza imba yemumwe? Handina kana dare randakaenda ndi vanotongwa mhosva dzakakaraia. kuenda kudare nekupara zvakasiyana nokuti unokwanisa kupara mhosva iyoyo kudare usingaiti hako zvichingoperera maraini apa mubvunzo wangu wati hauna mhosva here yokuti wakambochivawo mukadzi wemunhu ukambomutora
ndinotomata kukora ndechekuti mukoma wangu aramba mudzimai wake ini ndakagarwa pasi natete vake aine mudzimai wake vakandiudza kuti mukoma akasiya mhuri mukoma asiya mhuri

ndizvo ka toti wakatora handiti ka right ko pamwe kuti ndanzwa uyo averenga macases anokwana kuti six unoyaziva here makesi iwayo kuti yakamboitika here wakambosangana nawo here tenda dzimwe zvaari kuverenga pana zvaati zvetimozvi munongoziva kana munhu unomunyama
kanofambwa nako kudzima rakapera isisu kana pane munyama ndinoona mese munonamata nai unonamata kupi joani masowe wewe unonamata kupi kwamanuwei

Unoti chii? Ndanga ndichiti mambo pamubvunzo yenyu nda- sorry ndaida kuti mu- mufambe futi nokumubvunza mubvunze kuti kwa- kwa- kwa- kwamachinga uta mukadzi warefai hana kumutora here muri kutora murume mukadzi wake akabereka naye mwana vari vese mhandara yakutosvika 20 years kasi 18 20 years apindure futi
Wanga mubvunzo. Eh?
Zvanzi kwamachingauta. Panifai machingauta. Uyu anogara pajaji apo. Mm. Hauna here kutora mukadzi wake ukabereka mwana musikana atove ne 20 years years. Mambo kana munhu arambwa haroorwe here?
munoda kuti tikusungei kana tichikuudzai murawo kana tichikuudzai murawo wemudare sei musingateerei muri kuzvi taurai makadzikisa
inini kana wamudowo unogona kutorawo saka ini ndakangomudowo ndabva ndangotorawo kati ndakazoona kuti chaakanga arambirwa handizvikwanisi munhu iniwo ndakazongosiyawo ndobva kwava wechipiri kani ko vamwe ava four allright kana iwewe wati apa tombomisa anoti pane macases yakawanda yanoda kupinda inini ndaakuda mukadzi iyeye achatsvaga achatsvagwa kuti auye mune mudari wazvinzwa here mukadzi iyoyo anofanira kuita sesei atsvagwe auye muno mudari iwe sabhuku kana uri sabhuku mumusha vana vese ndevako hausarudze apa ndanzwa pane ukama nokuti tikazosvika pakuona kuti iwo wanga uri kutongera wakarereka kuukama kureva kuti haukodzere kuita saba antiwa zvinzi saka kureva kuti kwese uku kwatabva uku kana wanga uri kumbokoshawo pakuita basa rako reusabhuku apa ndakuda kuti uchienda unotanga kuita usabhuku uri straight one

zvinonzi muramba unopeteka kana uri munyoro asi kana waoma unokwanisa kuzobaiwa kana neminzwa uchiumanikidza handizika zvino iwewe panhau iyi kana mhosva wakaipara zvakamira andina kuti waanga kuipara kana iwewe uchiramba isu hatimbundikidze munhu asi kana wazombundikidzwa wakutadza kubuda pamusi wako inii ndinokutonga zvokutika unenge wakuzoti ndiwo munyama here uwu ndiri kuda nhubu Takangwarisa mudunhu mangu dzidzoke munzira yakanaka saka dzinodzoka neshamu saka ana ndipewo date like next court 12 april 2025 Iwe Kava uya unoenda unowirirana nemupurisa akaita nyaya yako aende anosamona ana atezvara vako vauye nemwana wavo. Tiri kumboda kusakona.